Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xirajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil David Aloisio, lettur u awtur. Il-ktieb għal udjenza adolexxenti Only in Ħal Biżgħar kien ir-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Terra Maxka għall-kotba ppubblikati tul l-2014. Only in Ħal Biżgħar huwa ġabra ta' stejjer bil-Malti, imżewqa b'karattri u sitwazzjonijiet komiċi imnebbħa minn realtajiet lokali u illustrati b'mod satiriku. Aħna għandna kurżità nkunu nafu x'se jkun il-proġett li jmiss ta' David, iżda se nibdew billi qabel xejn nistaqsuh x'qrajt dan l-aħħar. Insellimlek.
Dan huwa l-ktieb Trojan, ta' Elix Vella Gera. Dan huwa ktieb li qrajt li qrajt dan l-aħħar propju għax għadu kif ġie ppubblikat din is-sena. Laqatni ħafna fih li Elix għamel xi ħaġa mhux tas-soltu, illi ħoloq karattru prinċipali illi għalkemm huwa antieroj, Xi ħaġa li ma nsibux fil-letteratura s-soltu, huwa antieroj imur kontra l-kurrent proprju għax huwa reliġjuż, għax huwa tradizzjonali, meta s-soċjetà qed tkun moderna, qed tkun liberali, progressiva. Ġifieri l-fatt li huwa wieħed kontra ħafna xorta jagħmlu antieroj. Issa, li qed jagħmel hawnhekk qed jagħmel dan l-esperiment. Elix Vellagera, illi proprju hu stess fil-bijografija fil-ħajja personali tiegħu għadda minn esperjenza fejn nies bħal Ġanni Muscat, il-protagonist ta' dan il-ktieb, kienu fil-fatt l-għedewwa tiegħu, fis-sens illi meta nqalgħet il-kontroversja meta ppubblika n-novella Li Tkisser Sewwi fl-2009, proprju nies li huma konservattivi, attakkawh minħabba l-liberaliżmu tiegħu, issa hawnhekk x'għamel? Qisu ħoloq, ħoloq karattru li jirrappreżenthom. Daħal f'moħħ il-karattru u qisu qed jipprova jaħseb kif jaħsbu huma. Qed tifhem? U b'mod kreattiv ħafna ħoloq dan il-plot fejn għandna lil Ġanni Muscat li huwa anzjan ta' 67 sena, illi jsuk kontra kontra d-dinja, kontra kulħadd, ixebbaħ lilu nnifsu anke ma' Don Quixo, tajjeb, ta' Cervantes, ta' Miguel Cervantes, fil-fatt anke t-tifel tiegħu isemmih Miguel. Imma mbagħad iktar ma taqra, iktar tiskopri illi dan il-karattru mhuwiex Forsi daqshekk b'saħħtu daqs kemm jidher, huwa fil-fatt antieroj, għandu għandu karatteristiċi li jagħmluh dgħajjef, saħansitra meta imut, tajjeb permezz ta' flash forward u flashbacks tinduna li miet il-karattru ewlieni, tinduna li hu stess huwa vittma, vittma ta' żewġ nisa f'ħajtu prattikament, il-mara tiegħu li żammet sigriet kbir, minnu, u mara oħra li kellu kuntatt magħha meta siefer, Ċekoslovakkja, li ukoll prattikament żammet sigriet kbir minnu wkoll. M'iniex se ngħidhom għax forsi min se jaqrah, qed tifhem, intelliflu l-gost. Imma l-punt huwa dan, hemm kumplessità ta' karattru li la taf jekk hux tajjeb jew ħażin, ja taf għandekx tissimpatizza miegħu jew le, ja tafx jekk hux b'saħħtu jew dgħajjef. U jekk tħares anke lejn it-titlu, kreattiv ħafna, Trojan tħares anke lejn lejn l-istampa. Mhm. Tipo għandna dan il-qattus u għandna dan ir-raġel diħel fih jisu iż-żiemel ta' Troja, ma flok iż-żiemel għandna għandna dan il-qattus. Tates importanti ħafna f'dan f'dan ir-rumanz.
Ħanifu nota ta' tates għax għaddina l-ħin sfortunatament, grazzi David. Nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna, aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, però sadattant infakrukom biex taqraw Mqar Nitfa Kuljum.